Vawiina kan resolution hi kan duh kha inang deuh a tirah kha chuan zo mai anga hemi dawtah hian kum hnih chhung leka kalphung thar sorkara kan kawngpui lo that chho dan vel te leh kan health care a hmasawtna lam kha kan sawi dawn maw ka ti a marawh chu hun pawh rei ve hrim hrim kha kan tum ni te pawh hian a ang ta a ka hmachia sawi ang deuh khan hun a awl em atiang deuh chauh a kan ngaitawh em aw tihna hi ka nei tawh a, a sawitute pawh hianin kan rilru tak tak hi kan sawi chiah pawh hian ka hre tawh chiah lem lo va, mipui engtin nge kan bum thei ang tih kan ngaihtuah tlang emaw chu a kan ti deuh va. Lengpui ram an lei dan chungchanga dan bawhchhiatna nasa tak leh corruption a awm ngei nih a lang hi Mizoram mipui duhdan leh beisei ang ngeiin. an tih ngawt te. Mizoram mipui duh dan leh beisei ang hi opinion poll an lo la nge nia, a eng nge ni khawihtu Mizoram mipui hi nge ni Facebook-a party worker pakhat Zoram mipui tih hian a ngaihdan a lo sawi tih na nge nia, Zoram mipui hi tunge an tih tih lai pawh hi ngaihtuah ngai tak niin ka hria, Mizoram sorkarin rang taka bawh zuiin hma la nghal rawh se, an tia. Mizoram sorkar hian rang takin a bawh zui a hma a la nghal a. I veilam a thu te hi Pu Deputy Speaker an duh a, harsat nan nei anih chuan thlen thei an ni a, CBI ah thlen lovin Mizoram sorkar ah bawk an thlen a. Chuti chu chuan CBI kan duh an ti tlat bawk sia, Mizoram sorkar chuan i he lovin rang takin CBI ah ri far nghal a, kan duh chu zo der ni mai ah khan kan ngai deuh a, amaherawhchu kan sawi kan sawi tak ah chuan. Kan thil sawi duh dan han thlir in sual lian tak, corruption, a lian tak a, thil te nawm tak a thleng a ni han tih teh. Tawngkam han thluk kual a han sawi vak vak hian he Lengpui ram issue hi a lo sual ta viau a niang chu maw te kan ti a. Kan sawi duh dan ah hian kan sawi pawlh tlat leh nghal a, a tam tak pei hi chuan kan hriat pawlh ve hrim hrim mipui pawh kan ni lo. Vawinia sawi te hian in a. Air Force hnenah an hlan tih te Lengpui Airport lei tirah te min ngai a, min chhuahchhal a, Lengpui Airport Committee-a Chairman ka lo ni bawk sia, a mipuia te hi thu dik hrilh hriat hi kan tum lo ve deuh hrim hrim ni te pawh hian a lang a, umm thil tam tak kan han tia Lengpui-ah chuan kan han tia Airport kan han tinzawn lui ru deuh tlat te. A rawn ir chhuah dan laia hi kan duh rau rau a nih chuanin kan hun laia kan lo tih fel vek a nih kha maw? A chiang taka ka hriat thawi dan phei chuan Nuaizangai hi chu party fan tur a nia, Nuaizangai hi chu ka ta tur a nia an tih in laia lo ngaithla tu pa pawh kha a bula thu kha Vawi nia suma hmuh tak an hmuh tak lo vangin zpm sorkar hian dawng ve tur an ngai an rawn phi chung a ni tih kha chiang takin ka lo hre thawi ve bawk a. Kan buaina hi thil dang vak ni pawh hian ka hre tawh chiah lem lo va, he issue hi a tirah khan helai Assembly House ah khan Pu Deputy Speaker a sawi chhuak tu hmasa ber niin ka inhre bawk a. Vawi nia kan khel tura ka lo ngaih hi. Mipuite hnenah chiang taka han sawi lan kan duh hmasaka chu khulaia vawinia kan khel kan resolution an rawn put hi airport ram a ni lo, airport ram nen in kungkaihna nei alo a ni lo tih hi mipuiin hriat sel ka duh a. Tin, vawinia hian lengpui chauh kan sawi a, Sihphir ramah hian Henry Lalremsanga hi a tel ve ve. Engvanga lengpui chauh sawi nge kan nih? Selective a ni. Helaia Commission hming langa kan ti hi kan lo hriat ve dan chuan a tel ve ve reng. Mahse lengpui chauh kan sawi duh a, chu chu mipui rilru kan hruai kawi duhna a ni a, harsatna a awm lo tih chu lang reng mai a. Siphira mi chu dana dik a, lengpuia mi chu dana dik lo kan tihna deuh nge? Hei pawh hi rawn sawi chiang sela, nikin a resolution pu lut tu khan. Tin. Sorkar sum bawma rawn lut a, Mizoram sorkar sum heti zat tih te kan sawi luai luai. Mizoram India ram sorkar sum a nia compensation reng reng a hi NHIDCL an ni emaw, Railways an ni emaw tuna mi pawh ni sela dan anga acquisition tih a ni tawh hnu ah Kala account ah a lut mai a, Kala in ta sem chhuak mai a, Mizoram state sum bawma hian pakhat pawh a rawn lut lo a chhuak bawk hek lo a. Heng kan thil sawi duh dan a zir hian mipui hi i kawng dik lo. Ih, kan inkawh hmuh in ka hre deuh a, vawinia ka rawn sawi chhuah duh chhan ber laia chu a procedural lapse kan thil tih danah hian a dik em a dik lo em tih kha ka thusawi kha a la ngaihthlak theihin a awm a. He ram inlei fel anih hma ka sawi ah khan engvangin nge Article three seventy one G kan ti a, Ownership and Transfer of Land a hi kan state legislature thuneihna a ni ve bawk asin engvangin nge hetianga cabinet decision pawh thleng phak lo a heng i tih fel vek a ni tih kha ka sawi a ni kha. Tih famkim loh tawk pawh kan lo nei thei a, tih dik loh tawk pawh kan lo nei he ram he hnam a him theihna tura ngaihtuahtu ten a sum chian ngaihtuah ni vawiin nia hian a ni mai thei e, chumi account ah chuan a lut mai thei e, za a sawmkua pakua hian eng en sawi social media party ah Henry a account atangin tu account ah nge chhuak en ang u tih bak khan ngaihtuah lo reh e, he ram hi him em? He ram kan inpek danah hian danah hian loop holes a awm em? A khawh chu lai loopholes-a chu i siam tha ngu tih hi tawngkam khat pawh kan la ngai kha lo vawi ni thlengin sum a chilin kan a chil a kan lo tih thin tawh dan a nia. Sum kha eiru tura inngaihkatna te kha a awm tlat a. He thil he thil lo ir chhuah chhan dik taka hi chu a sum a kha khawiah nge a kal tih chiah kan ngaihtuah. Kan ram khu kan ui lo hrim hrim. Sihphir ram an lei khi kan pawisa lo hrim hrim. Pukpui ram a Airforce ram lei khi kan pawisa lo hrim hrim. Farkawn a lei khi kan pawisa lo hrim hrim. Indian Airforce e eng e ni zawk ni nimin lawkah Zoram ni kan hmang zo a, Aizawl bawmna ni nia. A sawi pawh kan sawi chhuak peih tawh lo khangte kha a hlauhin kan la hlau hrim hrim nge Airforce a hi ka hre lo a. He ram hmangaihna thangtharte kan infui thar nachin he ramah hianin nang leh kei atan lo midang tan hmun a awm lo tia kan lo infui ve nachin a ka vawinia hnam party intite hian ngatinge kan sawi chhuah ngam tawh ngai loh a sum buaiin kan buai tawh nih hi he ram i khal zo vek mai ila tunah Kolabari pawh chief minister in chawhma ah statement a lei hial a ngaih phah. Hei hi dan a dik lo, ngatinge heti lo chuan kal tawh rawh se, kan ramah khui chi hran an rawn nei duh ni chuan Central Government pawh ni rawh se, Concurrent Lease ami nia sawi kan nei ve ang, tin a bik takin three seventy one ji in Ownership and Transfer of Land ah kan thu lo chuan a ti lovang tih te kan chang chawi dawn lo em ni? Vawinia dan siamtute hian vawikhat tan an kuat ta em chu thil chu, Pu Deputy Speaker. He ram, he hnam, a chhung a cheng tehimna tur nge kan ngaihtuah a? Suma lei thei leh hralh thei leh ei ru thei vekah hian mipui hi mi chu mentality ah chuan ngaihtuahna kan ngaihtuahna min sawm luhsak an tum tih hi vawiin eng ka zawhna a ni. Kan account-a suma luh ve tak loh vang mai a nih nge ni tih te mi tam tak thalai tam zawk ngaihtuahna hi thlir mah ula an lo tih thin dan reng a nia. Vawinia hian an account a lut tur ate hi a pu hminga te ho hian an pe duh lo vang a, chu chu zpm sawrkar ah sum a lo chhuak ta sia zpm hian chang an awm a niang tih vel kha a niang a ni mai thei chiang takin ka hre thawi chu pawh dik lo kan ti lo sum a ni sum. a sum lai bak vawiin nia sawiah hian kan la sawi lo reng reng. Enge chhan chu chu ni tang Pu Deputy Speaker? Kan ve hi he ram hi nge sum? He ram hi nge sum hi kan hmu maw he ramah hian? Land scam kan sawi a ni Land scam. Land scam? A khawi lai chu nge scam a chu? Land scam-a chu rawn sawi se rin thusawi zawng zawngah khan khawiah nge scam a awm? A tifeltu kha a nihna dik taka chuan Sangni sawmhnih pathum September ni liah khan engtin leh kan tih kha? Refactler two thousand thirteen dan kan hmang a, kha dan kha khawiah mah i zawm a awm lo. Pal zut a, khawi emaw remchang lai lai a tia a sum chiah khan reng a ni. Zawm a awm lo a ni chuan engah ti nge chu chu in complain ngam lo engvai nge court a in kal ngam lo khawiah chuan nge dan dan zawm lohna awm reflect lar awm hma ho va Mizoram land revenue act

A paithlak hnuah Division Bench a kal leh lai pawh a petu te kha tute nge kan nih? Vawinia hian ka sawi ang, SIA exemption kan ti kan ti lai khan Mizoram Land Acquisition, Revenue and Resettlement Act he hi kum sang hnih sawmhnih pahnih twenty nine July ah hian, Esaia exemption hi Minister of Mizoram Honourable Chief Minister hian a pe daih tawh. Hei hi in en lo em ni? Esaia exemption a dik lo te kan ti tiro? Hei hi January ni sawmhnih sang ni sawmhnih pathuma court ah subjudice a nih lai laiin Mizoram Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act sang ni sawm paruk angin BOP siamna zawng zawng border post pawh hi exemption pek a ni. A ti lai khan vawikhat pawh kan sawi ngai em? Dan a ni lo kan ti em chung chu? Engvangin nge Vawinia ram hmangaitu intite hian Mizoram dan kan siamah hian he ram hi Article three seventy one G kan kah chhuah tia Aupuia te hian vawikhat pawh a kan sawi lang ngam lo a nih hi tiraw? A zahthlak tham thar ten chu chun chiang. Engvangin nge he kan kah chhuah kan ti ve he ram neihna leh thuneihna leh Dan hmanga kan transfer thei nei kan ta nia, hei hi anni hnenah hian kan transfer thei lo tih ti ngam lo. Kum nga chhunga hmanhmawh taka September sang ni sawmhnih pathumah phei chuan Pu Deputy Speaker hei hi hmanhmawh taka ti ni se tia DC in sorkara permission a lak khan sorkar kan tih chu kan secretary a ni. Secretariat pawh thleng lo, Revenue Director in hei hi NOC hi pek tawh a nih angin pek nawn leh a nia, no objection a nia, hei hi a ram kha a khar Zasawm li pali tanga Zasawm panga a tih tlak leh a nih khan a zit i sahin kan paw met, rawn la ro tih ti fel tu te kha tute nge ni? Landscape chu tu siam nge? Tu sawrkar ti nge? ZPM a lo sawrkar a keng hian vawi khat pawh leh kha rawn thleng teh. He sawrkar siam.

A hma zawng a dan ti dik lo, ka dan dik vek emaw ti tihna em ni Pu Deputy Speaker? Ka zo thei dawn teh maw? E, ka zo teh ve Pu Deputy Speaker. Minute khat chiah la nia, minute sawm panga per pawh kan awm kha maw? Kan sawi duh tak tak a ni chuan i sawi ang u hmia, chhang thar te hian lo en rawh se, vawi a nia TV atangin lo en rawh se, live a entu zozai te hian hei lo hre ve tawh teh se, he ram hi tunge hmangaih tak tak. He ram hmangaihna tur atana kan inhung bikna Article three seventy one zing kan chhuan em em a kha. Haw India dar kar hei chen kan sawi tawh nuh a, sawi lang ngam lo party hi thang thar te hian kan hria zing. Kan kah chhuah leh kan sah chhuah te kan sawi te khan engvaiin nge sorkar in,

Helai a mipui dawi tum a, engah nge dik lo zawnga kan sawi kual a, mipui thlan lal te hian kan hun kan khawh ral mai mai zawk ni. Kan zo thei dawn tawh em? Aw. Ka zo tep e, Pu Deputy Speaker, khuangaih takin. An lo tibuai zing bawk sia ni. Chuvangin min tibuai zel chuanin kei pawh ka sawi lui ve char char ang Pu Deputy Speaker. Thu dik lo kan ti ang kha. Tuirial bial tu MLA zawng tak pawh khan Pu Deputy Speaker sawi tur a awm lo a tih tawh kha. Mahse awm lo chung chungin kan sawi lui vek si a, chuvang chuan kei chuan a awm ka ti ve thung tawh dawn. Sawi pawh tum lo a kan pawm lai a te kha a tawp ber atan Pu Deputy Speaker a zawm khawp mai. Kan sawi duh chhan a chu engatinge a vuak tur laia tlawng vuaka mat dap kan sawi ang deuh chauh a ni. A hun lai a ti duh si lo, mahni thil ti. Thil tisual an tih chuan anmahni kha tisual tun ni a kaikuang an hre duh chuan a kaikuang chun mahni ni. Correspondence vawi sawm li chuang lo neitu te kha zpm sawrkar ah hian correspondence pakhat pawh Indian Air Force nena maw Defence Ministry nena pawh awm ve tawh lo hnu a, engvanga heti tak mai a rawn ti ngei an nih ta? An tih tur ang lo ti fel tum te hian kan tisual a ni ngai ang an tih loh. Chuvang chuan Voinia he sorkar chak tak hianin hma a la mek a, a kut ami ni lo Chief Vigilance Officer hnena an complain a pawh CBI kutah a hlan fel vek tawh hnu a, a rang tak a bawh zuin hma la nghal rawh se tih resolution an la rawn put luh hi eng nge chhan ka hrethiam lo a, chuvang chuanin kan pu lut tawh, he sorkar hianin CBI kutah a dah tawh reng chak takin chhui rawh se. Kan duh a hi mipui te erawh chuan lo ngai thla se la hria se la kan duh chu vawi ni hian kan ram kan ui reng reng lo lei zo vek rawh se pawi pawh kan ti chiah lo a pawimawh zawk a erawh chu he ram he hnam he ah culture leh kan society a kan hum him na nia kan chhal ve thin kum sawmhnih ram buai a min nuk lut a India ram state dang te aia kum sawmhnih chuang zet a hmasawn na bul tan tlai kan nih chhan avanga kan chhuah chhan a hi Engvângin nge kan sawi lan ngat tawh lo tih hi rawn sawi rawh se, he Article three seventy one G hian min hum lo a nih chuan i paihngah mang u. Vawi nia land scam titute hian land scam bul tantu chu tunge nih tha lai ten thangthar ten hre ve rawh se tih kha ka rawn tih chhuah chhan a nia. A ni ang ni lo hian Pu Deputy Speaker hei hi chak taka bawh zui ni rawh se, tih tal ni rawh se. Chutiang a nih loh chuan keini he lama i ding lama thu te tan chuan pass ngam chi pawh a ni tawh chiah lo. Min pu dan zozai kha en ta la, a tisualtute hi thangtharte hian rawn chhui ve et ve tawh rawh se tih kha ka tlitna rawh sek lawm e.